Kif intom? Nilqakom għal triq tagħna ta' din il-ġimgħa kif qed taraw minn triq in-naħla f'Ħaż-Żabbar l-isbaħ raħal f'Malta. U llum sfortunatament Daniel ma jistax ikun miegħi em, fil-fatt se nagħmel l-ewwel triq tagħna waħdi hekk komdu komdu. Balla jkmini. Dażżi, dażnażan. Ja. Zolzana.
Jien naħla u żunżana u naħla m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. U fil-fatt illum it-triq tagħna ħa jkun fuq triq in-naħla!
Iva all right, ok. Mela, eh morru nistaqsu lin-nies kemm jafu dwarkom in-naħal. Tlaqna? Triq in-Naħla, taf fejnha? Naħiet tax-Xgħajra. Ma nafx qalb qalbi jiena. Jew in-naħa tgħax waħda mill-ġodda dawk. Le, ma nafx, ma nafx.
Isma', u inti in-naħal imma, taf xi ħaġa fuqhom? Naf, naf li jniggżu. Eżempju r-Reġina, n-Naħla Reġina, taf x'tagħmel?
Salqat lill-bubun. Ir-Reġina Xogħolha hu biss illi tbid il-bajd. Di tant importanti li lanqas biss ma tikolhi, imma jitimgħuha, u l-ħaddiema il-ħin kollu jnaddfu fiha. Bħala daqs ir-reġina hija l-ikbar meta tikkompara man-naħa l-oħra u mal-irġiel. Issa, fatt interessanti hu illi r-reġina meta jasal l-ażmien u tibda tikber biex toħroġ għal vjaġġ biex titgħammar, toħroġ minn ġo x-xhieda, tmur titgħammar bejn wieħed u jogħloq ma' għoxrin partner, u mbagħad meta tkun mimliha biżżejjed tidħol fix-xhieda u tibqa' hemmhekk għal ħajjitha kollha sakemm ma jinqala' xejn, u tagħmel ħajjitha kollha tbit mal-1500 bajda kuljum. Inti fehem fin-naħal? Għandi naqra idea. In-naħlu raġel, x'jagħmel ir-raġel tan-naħal? Dik mhux ir-ruġel, mhux ir-reġina dik. Le, reġina, r-reġina, r-raġel. Le, biex jgħammarhom.
Mhux hekk eżatt, imma in-naħal irġiel xogħolhom huwa biss illi jagħmlu lil xi reġina biex ikunu qed ixerrdu il-genes tagħhom. Tajjeb illi ngħidu illi l-irġiel m'għandhomx xewka imma għandhom għajnihom kbar u għandhom għajnihom kbar biex ikunu jistgħu jaraw lir-reġina biex jagħmluha. Fatt interessanti u ftit inkwetanti illi meta reġina tmur ma' naħlu din tiġibidlu l-parti tiegħu bis-sinsla ta' daru b'kollox. u wara ftit imut. X'taħdem int, x'tagħmel? Awek.
Hawnhekk, ġol ħanut. U farid tan-naħal m'għandekx. Le.
Mela ħansaqsik waħda. In-naħla ħaddiema bħalek, x'tagħmel?
Iddur fuq l-asel, jinnaf. Iddur fuq l-asel. Tamel l-asel, iddur fuq il-fjuri u tamel l-asel. Mela, skondi tamel l-asel, issa naraw. Hemm diversi xogħlijiet tan-naħal ħaddiema u jinbidel anke skont l-età tan-naħla. Ovvjament jibdew billi jagħmlu affarijiet fix-xehda nnifisha. Jibdew billi jnaddfu x-xehda, jieħdu ħsieb ir-reġina billi jitimgħuha u anke jnaddfuha, jitimgħu iż-żahar u jipproduċu wkoll ix-xama' illi x-xama' sservi biex jibnu l-istruttura tax-xehda. In-naħla tal-ġarr kif tkun? Ma nafx.
M'għandix idea.
Imma x'taħseb li tagħmel in-naħla li ġġorr? Mhux tagħmel l-għasel.
Le tal-ġarr.
Tal-ġar tal jista' jkun. Inti għax da tal-gass ikunu jifmu. Fin-naħal tifhem? Le, le, fil-gass nifhem jien. Fil-gass, hemm naħla bħalek, eżatt. Ejja. Dejjem iġġorr. Dejjem iġġorr.
Xogħol importanti huwa tan-naħal tat-trasport jew tal-ġar il dawn imorru u jiġu, iġibu l-pollen u n-nektar minn pjanti, ħxejjex, siġar, frott u ħafna ħafna iktar. Meta dan jagħmlu hekk jagħmlu dak il-proċess li jsejjaħ ta' pollinazzjoni li titkattar in-natura permezz tiegħu. Issa tajjeb li ngħidu li dawn huma l-aktar fil-periklu. Għaliex? Għax iħabtu irwieħu ma' ħafna affarijiet fosthom in-nies bħal sander, il-pestiċidi, l-elementi naturali, it-temp u ħafna ħafna iktar.
Isma, naħal, ġieli tal-konx taqsmu man naħal. Insomma, ġieli rajt jien naħal, ma Qatt ma nista'. Kontu tafu li hemm naħal li huma deffiena? Deffiena kif jista' jkun? Sieħdu. Sieħdu magħhom. Le, le, ikunu deffiena, ġifieri da xogħolhom, mhux jagħmlu l-għasel, jidfnu biss. Kont taf? Le. U n-naħal tal-production x'taħseb li jagħmlu n-naħal tal-production?

Tutu ma tridx tnaddaf trid. Issa hemm naħal illi daw xogħolhom inaddfu.
Ma jien naf, ma nifhimx fin-naħal ħin. Ma tifhimx fin mela arah t'għada, ara t-triq tagħna fuq in-naħal ħalli titgħallem, tajjeb? U mbagħad hemm dawk tal-production illi tal-ġarr jagħtuhom il-materjal, il-pollen u nektar u dawn jagħmluh f'għasel illi iservi biex jitimgħu x-xhieda kollha ħalli mbagħad in-nies joħdu minnu wkoll. Idna għall-ħaddiema tal-għassa illi dawn xogħolhom hu biss illi ma jidħlux barranin fix-xeta tagħhom, anke naħal minn xeda oħra ta'. Xogħol ieħor importanti hu tan-naħal deffiena illi jridu jżommu x-xeda nativa anke mill-mejtin. Allura meta tmut xi naħla daw jaqbduha, joħorġuha mit-toqba tagħha mix-xeda u jitilqu kemm jista' jkun kemm ittihom is-saħħa 'l bogħod ħalli b'hekk ma tinxteridx xi marda fix-xeda. U issa Sander, ħanurik ftit il-familja tiegħi. Mela kif qed taraw jiena hija preparat biex minn hawn ftit ieħor noħorġu il-kaxex jew niftħu l-kaxex kif jgħidu. Hawn xi tnejn tlieta qed iduru miegħi. X'jagħmlu l-ewwel kien daw jimbuttawku? Imbuttaw?
Eh. Jisom jgħidu b'daqqiet, jiġu fuq. Jagħtu ishom daqqiet biex ovvjament tersaq il-bot mill-bejta. Tajjeb.